Ouschtersonndeg um hallwer 10 am Zentrum vum hollännesche Maastricht. Hei ass den Depart vun dem prestigiéisen Ardenneklassiker Amstel Gold Race. Den Dagescourse gehéiert zu deene wichtegste Rendez-vousen am Kalenner vum Profi-Vëlossport. Wéi hei d'Formatioun Trek Factory Racing mat de Lëtzebuerger Coureure'b op Jungels an Andy a Fränk Schleck musse sech d'Ekippe virum Depart aschreiwen a ginn de Supporter virgestallt. Mat vir derbäi ass de Serge Waldbillig, Fotograf beim Lëtzebuerger Wort. Zesumme mam Journalist Joé Geimer ass hien um Depart fir déi wichteg Course ze couvréieren, 251 Kilometer mat 33 Montée'en an der Arrivée zu Valkenburg leie virun de Coureuren an eben och virun de Journalisten. Zesumme mat véier anere Fotografekolleegen da fiert de Serge op verschidde Plaze laanscht d'Streck. En hollännesche Kolleeg aus der Géigend mécht de Guide. Wann d'Course dann herno eriwwer ass, ginn d'Fotoen ënnertenee gedeelt. Sou ass et méi einfach ze schaffen a jiddwereen huet herno méi dervun. Ma wou kënnt et drop un, fir eng gutt Vëlosfoto ze maachen? Muss een éischtens emol kucken, dass een eng einemoosse flott Plaz fënnt, dass d'Luut och einemoossen an der Rei ass. Vläicht dass et landschaftlech hannendrun e bësselche flott ausgesäit oder dass et eng Plaz ass wou ee sécher ass dass eng Attack oder esou passéiert, mä dat ass natierlech relativ. D'Amstel dann ass eng vun deene Courssen déi de Serge am léifste fotograféiert. Hei ass d'Ambiance, et ass eng flott Landschaft, et ass meeschtens och nach hei gutt Wieder. An et ass einfach, et ass eng flott Course. Et ass zwar eng geféierlech Course, mee et ass awer eng ganz flott Course. An der Salle de Presse direkt op der Arrivée verfollegt de Journalist Joé Geimer iwwerdeems de Verlaf vun der Course op der Tëlee. De Medienundrang ass op den Ardenneklassiker grouss, d'Geleenheet sech mat de Journalistekolleegen auszetauschen an et heescht ëmmer opmierksam ze sinn. Et ass selten eng Course, déi elo wierklech fuerchtbar langweileg ass, soen ech mol, oder wou ee seet, oh haut geschitt net ganz vill. Et huet een elo nees gesinn mat der Chute vum Andy Schleck, dann huet een ëmmer eppes ze dinn an da muss een ëmmer, muss een ëmmer reaktiv bleiwen an esou schnell wéi méiglech dann do Informatiounen zesumme sammelen. Wärend der Course gëtt um Vordaloo iwwert alles wat geschitt informéiert. An der Zeitung duerno ass da méi Plaz fir Analys an Hannergrond. Am klenge Lëtzebuerg als Vëlosjournalist ze schaffen, dat dann huet seng eegen Erausfuerderungen. Et ass anescht, well een d'Coureuren einfach besser kennt, een d'ganzt Joer mat hinnen ënnerwee ass, also souzesoen och dann dagdeeglech mat hinnen ze dinn huet. Et kennt een hir Problemer, et kennt een hir Suergen, et kennt een awer och, et weess een awer och, wa se gutt drop sinn oder gutt gelaunt sinn. Dat spillt jo alles eng Roll. Doduerch ass een méi no bei hinnen, wéi vläicht e belsche Kolleg, deen 50, 60, 70 professionell Coureuren huet, wou een einfach net kann genau esou no bei de Coureure sinn, well een net einfach kann alles wëssen. Dat ass op der enger Säit flott. Also ech mengen, et entsteet e Kontakt, et entsteet eng Aart Frëndschaft. Allerdéngs muss een och ëmmer opassen, datt een eng gewëssen Distanz awer waart, well ee jo awer professionell, eng professionell Beziéung huet. An da muss een do oppassen, datt dat net ze no geet. Zënter 1966 gëtt d'Amstel Gold Race gefuer. Nieft der Flèche Wallonne a Léck-Baaschtnech-Léck ee vun den dräi Ardenneklassiker. Den absoluten Highlight am Vëlosjoer ass awer natierlech den Tour de France. Fir de Serge ass et och hei, wou seng Begeeschterung fir de Vëlossport hierkënnt. D'Tour de France hunn ech virdru schonn ëmmer, scho vu Kand un, op der Televisioun gekuckt. Ech hunn och scho Panini-Biller gesammelt vu Vëlofuerer, déi Zäit wéi dem Andy an dem Fränk hire Papp gefuer ass, de Joni Schleck. An dat huet mech nach ëmmer faszinéiert an jo, dat mécht einfach Spaass. Direkt no der Arrivée dann heescht et beim Teambus Reaktioune vun de Coureuren anzefänken. Ech sinn ënnen descend, sinn ech erëm eng Kéier wéi virun zwee Joer ze wäit hanne ragaang. Dat ass einfach eng Descente, dat ass, iwwerleeën ech vläicht ze vill fir eng Descente ze fueren oder net, ech weess net. Ech mengen 250 Kilometer, dat ass e Stéck. An ech denken, datt ech zefridde ka si mat menger Leeschtung haut an datt ech dorobber kann opbauen. Nodeems d'Course eriwwer ass an d'Coureure geduscht an um Wee an den Hotel sinn, ass an der Salle de Presse Héichbetrib. Fotoe ginn ausgewielt an Texter geschriwwen. Dat ass hir Aarbecht. Ma fir de Serge a fir de Joé ass et och hir Passioun. D'Ambiance ass ganz speziell op enger Vëloscourse. Ech wëll net soen, dass zum Beispill op engem Fussballstadion d'Ambiance net gutt ass, mee dass et ass anescht, et ass méi kuerz. Hei zitt dat sech iwwer de ganzen Dag an et entsteet esou eng Aart Spannung, déi dann, ech soe mol, géint fënnef Auer, wann d'Arrivée ass, hiren Héichpunkt erreecht. An dat suergt fir eng ganz, fir eng ganz speziell Atmosphär. Och d'Fans si méi esou déi, déi, wéi soll ech dat soen, esou Weltenbummler, déi quasi d'Coureuren iwwer d'ganzt Joer begleeden, wou een och ëmmer nees déi selwecht Leit gesäit an dann entsteet esou eng familiär Atmosphär. Wat virun allem um Tour de France dann den Héichpunkt ass, wou een dann och esou vill Lëtzebuerger gesäit, do entsteet einfach eppes ganz Spezielles.